Tuni thongtla chimtu nih Baibal ei thimmi Filipi thawngṭha delhni canghhlei ruknak an lakah arfi bangin ceu u. Cuti nan si ahcun Krini ah Nanmah ruangah ka hmai a hngal ngaingai lai i ka ṭuanmi vialte le kaa zuammi vialte kha pakpalawng an si lo ti kha a lang lai. Thichiang in puan thluachuah nang pekpek u sih.
Ah, siah cu hmasa bik ah caan ṭha caan sunglawi a kan phakter i damnak lawmh uh, nunnak a kan petu kan biakmi kan Pathian hmasa bik ah amin thangṭhat si ko seh. Kan cathiang rel piaktu chinchin cung zongah lunglawmhnak tampi ka nei ti kha van chim ka duhmi cu si a tu ni hi caan tam ngai ka nei tu he nazi bakhat ṭhawng chim ding ka si le nain tu he chunzan ka leh pah cu mari le ka ka thluak na a theih ngai sihmanhsehlaw ka takpum ne doi deuh rih lo tu he ka takpum he tuan deuh a liam cemi zarh hrawng ai tap rih le tu he le cu cha cun biak van chimmi zong kha ti le tlang ka kal pah lai ti kha ka hin masabika van chim ta ka duhmi ka si DCBC nulepa vialte hna nan mit hmai ka van hmuh hna kan bia kan thiang ah ka van i pumh khawh tikah kai lawm tatak khi se ka bian ka hmurkan ka chimthiam lo hnangam daihnak he ka khat tu zing zong ah hika hin bia kan van rat pa kut kan tlaih hna kan member ka van hmuh hna tikah khan keimah tluk in ka ngai hama ti ka ruat ka rak in ngai tuk hna ti kha ka hin van chim ta ka duhmi ka se le tutan ah lomhnak bia in ka van thok lai bawipa a ṭha tuk hringhran hmasa bik ah Khrihfabu cungah lomhnak bia chim ka duhmi a si zeiruangah ti si ahcun tutan hi khual kan tlawn hnawhmi hi International Chin Christian Youth Conference timi kha 2017 ah voi khatnak rak tuah si le atu hi kum saupi hnu voi hnihnak kan tuahmi ka si le hika zawn ah hin kanmah khrihfabu min in ka ti lai cu minung paruk kan kal kho mino panga kanau le pali le keimah cun ka hin kan nubu chairman pi mang zal hiang zong CBC ase nubu ayo le in kan khrihfabu minung paruk kan kal kho e kheka civui zong a lomnak bia ka chim hika kan rat khawmi hi US a ummi kan local chiat kan Khrihfa bu cio nih a kan van kan ratter caah a ra khomi kan si ti kha ka chim le cu lawng si loin kai lop ngaimi cu kanau le zong he mino in siri nain khuan nga ngai in fim ngai kiti an kal lan ah ka ca ta hna i kha nan kal na kipo ah DCBC Khrihfa bumin kan ra ti kha nan chim lamang hna lai kiti i an kalnak hi puah cuti an va chim la Khrihfabu min tein kan tlong leng kan va kal civui kan hrawng kho cucaah cun Khrihfabu nan dihlak cungah kan i lawm thla nan rak kan campiak mi kha bawipa nih a theih hrim hrim kan lam a tluang ho hmanh zawt fa in kan um lo zep hnih chung kan um kal a kih caan um a lum caan ah um kan bat caan um kan i nuamh caan um sihmanhsehlaw eidin sual zong kan nei lo e dam lo lawm tein bawipa nih lama kan hruai caah khan nulepa hna khrihfabu nan thlacam piaknak cungah lunglawmnak tampi kan nei bawipa nih nan thlacam dah arak ngaih hrimhrim ko kan nunnak ha alang ti kha hi ka han van chim ta ka duhmi cu si kanmah paruk lawng si loin kan khrihfabu ah tutan ah hin a tlungmi minung dang kai palh lo sia cun pathum an um rih ka hen cung pi vancung nawl cun tin ṭha nu tlung ve cun haudah tlung rih cu van van pa van van pa zong a tlung a tlung ve la tu ve ani cu lai tlang anum chu ma liu khasi christmas tiang hmang ding an si le tluang te le mangboy zong he december ne hlei ruk tiang an um lai na kir ṭhan te lai lai tlang atu kha thlacamnak to pia kan in duh na an ti le foina kan cu kir hen duh bak ti lo ti awk ding khen um le keimah le ka hen biak cung le chung ṭhai kan rak kir ṭi kan u mi kha kan phak thai jing rak phan ve nam lo lom tein kan phak ti kha ye kan kan Khrihfabu zong DCBC Khrihfabu member in voi khatlun ah menung pakua ai tlang kan batlong leng kho ye cu zong cu kan Khrihfabu zong kan hmai hal ngai ti kha ye ka hen van chim ta ka du mi ka se DCBC zong cu nan thei kan chip thei chiu bantukin porhlot nak si lo in boipa na thlo kan chuai CBCUSA zongah Khrihfabu puitling ngaingai bochan ngaimi pakhat kan si ve le cucaah cu atu bantuk zong in Khrihfabu thawng kan tlawn len khawhmi zong kha nanmah zong nan hmai hngal cio lai nan lawm cio lai tiah zumhnak ka nei kanmah zong kha lunglawmnak tampi kan nei ti kha kan khualtlawnnak kong te van chim ta ka duhmi ka si cun kai lawmh ngaimi pakhat cu khika kan va tlun tikah hin khualtlawn cu sawn a tlungmi kan si bak lo thla kan cam bawipa nih lam rak kan hruai se kan ti Ka nau le zong hi avoi khatnak ah Laitlang an tlunnak a si. USA saupi num cang. Kum hlei nga, kum hlei ruk um zong num lai. Uh, cucun si cha ah khan khika kan vakal taktak tikah kan i titmi tete a um. Le cu va titmi te cu uh, pakhatnak ahcun civui va zong kan i titmi cu si. Cu lawng silon pahnih nak ah zeidah si ti si ahcun hi program kan tuah hlan ah hin CBCS AGS bia kan i ruah kei kha lai tlang ah kan nau le ka tlun pi hna ka rak kir bak si July thla USA CV kan tuah di bia kan i ruah i amah zong he kan i ti mi cu CV zo long kan ti si ahcun kan i tin mi hi a bi deuh lai lai tlang tlun ca har tuk tangka tam tuk a di ca tam tuk pek a hau rian le chungkhar le ka hin khrihfabu kal tak a hau cu ca cun kan ti kha atu lio kan ram sining ho pau ne kan thei dimi si cu ca cun Chinlung khua tal ah cun an phan lai ti kha kan ti hna. Cun IDP camp ralzam an tam tuk ti lo kan dir hmun ah la cu cha cun pakhat tal nan va hmuh hna lai kan ti i cu ding tein cun tinhmi te he kan kal la cu cu kan i lawm ngai a kalmi vialte zong nih cucu an i hmai thlak civui kan dih hnu ah labang ah cun Khrihfabu pathum in mino hna le kan pa sor te hna zong kan GS te hna zong kha Laitlang lei in Chinlung khua an kal ṭhan an kalpa lampi an motor a rawk lai tap reverend tian lian le anau le a fale pawl hna kha cu sopung kho an phak hna na an motor ai tap le zan tim ah mui laka mui lak baka cun an phone in mei in a cheu le kin sopung tiang an kal le ka zo khi ka za khi an fak ngai sihmanhsehlaw ka chim duh mi cu kan i tin mi um ti kha an lung chungah na chia le cu ca cun harnak tampi lak zongah thabatnak tampi lak zongah an kal ve bawipa na lam hruai hna cu cu ni ni ah hin a kan i lawm tuknak si ei lawmhnak zong langhter ka duhmi ka si cu ve bantukin cun ka nau le zong hi kanmah kan tlun hlan ah zerhni chung kha an kal hlan ah ka chimhtaami hna cu laitlang ah hin nan nih le kan nih cu laitlang ah kan um kha zeihmanh kan thei manh lo cucaah cun laitlang hi khua tampi ma hmu ka ti hna le anmah zong ma kha khatlang val an si ko caah an ṭhawng an ṭhawn lio si caah khan ka chimmi hna kha an ngaih tuk le pek la tu an ni le bak hi cu lai tla ke chung le thal hiti bakhan an hlati ok se le an motor man lam lam labang sa tam tak an di lai ti lo diesel man kai tuk leo se e chova har tuk sim man sula kai lom tuk mi chu mino an si ban tuk an thon man tuk in lai tlang tun ka ani nuam tuk e khuate pakhat ah pahnih lawng va um si loin vanzang tlang vialte cul dih zan tlang an kal vailam tlang vialte zong zo phei lei zong kha cung tha labang cu zabung ka voi hnih tiang va kal ruat ak ti tu kha le cutuk tiang cun kan in huam cutuk tiang cun bawipa na lama kan hruai ti kha hekan nan sin zong ban throp kan duh hna le kan kal tik zongah chinlung khua kan kal kan rakam hna thazang kan pek hna cu long suilan khuate ti zong kan kal i siang ti bantuk kan va zoh hna ngak sian har ning kan va hmuh hna Aizawl kan umnak zongah uh, raltuk lio sin an theih ti bantukin ai hliam mi an tam taktak tu tan hi minung zathum leng hi ai hliam mi an sin te la cheu cu kutbul zong an um kebul zong an um uh, CNF pawl raka pawl an dornak Aizawl ah kan va kan va leng hna i kan nau party pakhat na bang cu hika hi bom ne pu an ti le akhabe pakhat man um lo la chu chu dir hmun ah cun um le darip khe an thlaih chom le khabe um lo cu rawl zong ai kho ti lo chu mu la chu bantuk dir mun chu rakap tete zong tampi nu mi kan veleng hna thla kan cham piak hna laksong te khi tampal tete hi kan va pek hna la chu an kai lok ngai mi chu hika hin kanau lo zong chu an kalnak tete khan an va mu tika an thinlung na celh lo e an neih chiu an neih chunh te an neih lo mi tiak in khin US lei ka chung le nan theila tangka tu le tu nin cha mi na kha ka kha zong kha an hu nak ti an kut an sam i kai kai lop ngai ma kha mission pakhat si boipa ne akan thla mi alak kan sitar lo nak kha chu kai lop ngai mi si e he ka hin la chu cha chun chin lung khwa kan kal zong rak kap na tu li an ton mi chu tivatinoi he an ni chan lak he thiannak zong um lo cu ti noi cu chum i a tlawh paw cun rungruan thi paw cun ti din kha tu lio chan an sining bak cu si la cu ca cun chin lungkhua kan kal zongah kan timi cu cu hlan aro kan thei lo nain tu kan van fian pah thluama mi cu nu pawl kha tampi an nau in a bo an nau in pakhat khat um ti kha si laitlang khote zongah cu um ngai cang ti se la cu ca cun water filter hi kan her tuk ti kha si la cu an chim tikah hin a cel in kan cel lo la cu ca cu kan mah zong cu ah cuti cuti si cu tha la lo kan ti le kan neih tawk te kha kan thawh hna le minung paruk kan si water filter pakhat ti khi a kan hei cawk piak ta hna cun a cung tha nih si ko ro dak ti ke bul pawl kut bul pawl kan raka pawl hna hmailei ah ni ral tu kho ding an si ti lo cu tikah zung lei te lah hin ṭhathnem dak nei hna se an ti le cazin tlaih hi ti bantuk mu kha bantuk te tel kha hika sakhan chungah um deuhmi a hnu lei in foinak an cun support lei kan ti la cu kha bantuk lei ah logistic hna ka bantuk zung lei ah rianṭuan ding tete ka anma kan pek dok hna lai an ti cu ca cung computer thiam an hau cazin tlaih ning zong kha training pek kan duh nan ti le chung ṭha ne hin computer pakhat ka hlut hna la ti cu zong cu kai lawng ngai ngai keimah zong keimah zong nih kai uang tuk kan ti len ka hei ti len le cutin cun kan kal khuate tete zongah an van sian dok tete zong khan an pek hna la chung tha long silo kan nau pa biak cung zong tluang te zong mang boi zong um he num thiam lo la kai lom ngai ngai la chim ka du mi cu khrifa bu cha zongah lomnak bia chim ka du mi ka si e khrifa bu ne na kan tlunter mi kan si khrifa bu an van long chi kan nan lem piak mi na he alak asi hrim hrim lo khi ka kan mi phun cha than hem nak tampi an ma zong lem tua cu long silo in mai le zongah hika US ah a ṭhang len cangmi kan nau le hna an lung tampi fimnak hnga ding caah Lai miphun kan sining taktak kha an hmu ve an fian ve cu lawng si lo bawipa nih US ram ah a kan phaktermi hi tinhmi a nei bawipa nih hika hi vialte thluachuah a kan pekmi hi amah sunparnak hnga ding caah mission rian ṭuan ding tampi kan nei ti kha an thinlung chungah hin a um tuk ti ka hmuh ca hin na Khrihfabu a kan kaltertu nan dihlak cung hrim ah kan i lawm tuk kan dihlak ai awn ti kha van chim ka duh i bawipa ne hmailei zongah DCBC Khrihfabu member vialte bawipa na thluachuah an pe ko hna seh ti kha hika hin keimah zong nih van chim ṭhan ta ka duhmi ka si lanmah zong cu ka nau le zong hi cheu cun phan cheu phan rih lo i sharing tam tuk chim ding tam tuk an nei tu hi la mino mino pum hei ti bantuk zongah caan um si ahcun mah zong nih an hmu in tonmi te zong kha mino tampi sin zongah a kan ṭhawm ṭhan te lai i cu zong cu hika hin hika mino tampi hna ca zongah ka thil sining kan hmuhnak kan lungfimnak hnga ding caah si lai ti kha hi kan van chimta ka duhmi cu si cun kan khualtlawnnak he tutan cu bawipa a ṭha taktak hi si kan kalnak kip ah hin bawipa nih kharuahhar in khin bawm tua kan thlahpiak lengmang laitlang kan tlun chung vialte zong he lam he a chia tuk hringhren ti hi cu kan chim lengmang ka si le he chim ṭhan rih ko si law ba zong kan ba ngai si ma cu kan kalnak kip puan bawipa nih hin bawm tua kan thlahpiak lengmang kan kalnak kip an ruah lo pipi hin minung he kan i tong lengmang la cu cu kanmah caah bawmtu ṭha an rak si lengmang kan kalnak kip ah hin CDF siseh CNF lei siseh hruaitu pakhat khat he khin ruah lo pi khin kan vai tong lengmang chun chaw einak hna i chim lo pin kan tong hei ti bantuk cun a kan kalnak khuate hna kan ruah lo pi hin kan tong hei ti bantuk kha a tam ngai ngai e cu zong cu bawipa na thlua kan chuah taktak ti khi ka hmuh cu lawng si loin kan kir pah le bang ah cun vanlong kan i cit Aizawl in khan Delhi le kan van ra e kan ba ngai ngai le Aizawl in cu kan ra kan i cit i kei le biak cung kha vanlong kan thu ṭi chung ṭha kan hnu le dawh thu keimah le biak cung kan pawng nga a ṭhumi hi Dr. Rosi Kuma kan ti le mah cucu medical doctor si ava pa hi India ram i foreign minister kut tangah rianṭuanmi si le ambassador si India ram i ambassador tan amat kan ti lai su te lai ho in ka van thei deuh lo cu cu le vale cung an ram panga kan i ṭhial kan um cang ti fiang mi cu an i bochan taktak mi si ti kha fiang Mizoram labang cun amin hi chim usur an thei dih dingmi minung khi si le cu hna cu kana tong le cu ka khru har tuk ma cu cu a me he ka lungthli ten bia kan van i ruah thlum atika khan bawipa nih hin me he kan kan ca rak chia piak hi ti hi ka lung chung ara lang mang na cu cu bia tampi kan ruah anih cu catholic ka ṭhangmi si ti ka chim le zuk biaknak lei kong zong kha tampi bia kan i ruah laimi phun mizoram kan sining kha tampi bia kan i ruah i cu zong cu hmailei a rianṭuan ding ṭha he tamtuk kan thinlung ah a van umter la cu zong cu amah zong cu amak ngai ka timi cu zeidah si ti si ahcun Europe ram apongte Asia ram i atu Turkey ram le Israel ram kamte ai te ko silo cuka mi Azerbaijan timi khua ah cun ramah sorry ramah kumthum chung kan um ati i cuka ah cun an tu mi cu American ram i thlalang kan tu mi pawl hi vawlei cung ram tampi nih an nei kho lo ram ṭhangcho nih a toinak ka chim chia cun khika kan hnu le kan hmu la le ngakchia umnak rum khi khika i thlalang hi kan tuah ning hi US thlalang tuah ning cu ai dang ngai cu kha thlalang pawl kha Aizawl Mizoram ah hin in tha tha lo tha sin chom nak ha ding ca tuah hi kan duh ngai ti simachal atuah zia kan thiam lo ca aman afak tuk le India ram cha lang mang hau le cu thlalang pakhat tuah nak ha ding ca cun motorcycle pakhat man tuk hna kan di ti le cucan minung tampi nih kan tuah kho lo le azerbaijan ka va umnak ah cun ka vai chawhlennak ah hin anmah ti nih cu thlalang cu an tum hi ka va hmuh ti le hiam hi hi thiam khawh si ko ṭung ti kha ka theih caah kai ruat kai ruat ti ka cawng la ka ti cu cu kum hnih chung bak ka cawng ti ka hlathlai ti an tuah ning vialte khoi ka ta thil rian la zeitin da thlalang an ser ze bong an ser ning vialte kha ase tiang zong kha ka cawn i ka va ka va ka va hlathlai di cun kan sin um nu te akan umpi mi nu te kha anmah mizoram ah hin tanghra tiang lo kaimi a si ti sinain na cawn la ka ti ka cawnpi ti le mah ne kan thiam i atu hin mizoram ah ka kirpi ṭhan le training kan pek ṭhan hna ti cu thla dang tuah ning cu le cuti cun hmailei cungah kan miphun sa zit a ṭhanchonak ah a chuah lai ti hi bawipa nih hin hi ka kalnak hin mission ah a ka pek ko tiah ka ruah ti kha ka chimh le cucu ka ruah tikah hin a ṭha tuk Tuan deuh caan ah ka kal ah khan Lai miphun hi kan ṭhancho khawh dah hnga ding ca hin kanmah tein kutchuak zeidah kan tuah khawh hnga ti hi kai ruat lengmang zeithla kan tuah hnga ka ti keimah khuaruah khan ka ruat lengmang cu ka tuak tan asinain tutan ah kan tlunmi Dr. Rossi he kan ton mi cu keimah nih ka va hngalh khawh lo dingmi ka theih khawh lo dingmi kha cu nu hma kan cun bawipa nih hin a ka chimh ko rua ti ka ruah le kai lawm tatak khi si hei chim ka duhmi cu bawipa nih a kan thlahmi tutan ah hin bawipa nih lam a kan hruai kan khualtlawnnak ah hin khuaruahhar thil tampi kan tong ti kha nan sin zongah van hrawmh ta kan duhmi hna cu si ICC YC civui zong Bawipa nih lam a kan hruai US ram in minung som mino somli kan tlung nu bu hna le kan pastor te kan hruaitu hna GSA hna chung chungkhar ning bak an tlung i minung somruk hrawng he ICC YC ah a tlung khomi kan si an i lawm taktak nan theih cio bantukin American ram in India ram va tlawn cu tangka dih tuk chawva tampi dih caan zong tam tuk pek a hau a har taktak mi ka si minung pakua ra hlei nga hlun man hi a foi te lo USA a tu tan ai minung som ru kan tung ti an thei bakan hin long tlai cu li ne hlin ti bakan ke chim usila kan palai lo tia karwa an hin bakan hin ha na cu zong cu kanmah kha zei kan va si lo zongah bawipa nih a kan umpi ti kha chim ka duhmi cu si le tu tan tu ahcun ICCYC voi hnih ah kan tuah si i a voi khatnak cu tunai ka chim bantukin 2017 a rak tuah si mei zeitluk in dah a ṭhat hnemem pit ti si ahcun longtlai cu kanmah laimi bak an si tawinak kan chimchia kan tuanbia ka chimchia ahcun mirang cozah chan ah khan tipi in ṭio in khan ram ah kan ṭhen india le kawlram ah pahnih kan ṭhen tikah cucaah cun tu hi kan hla chin lengmang Lawngtlai cu kanmah Laimi bak khin si Mizoram zong si lo hma te kan chim si ahcun Mirang chan tu ah kan ṭhan ca tu India ram ah an um cang kan nih kha Kawlram ah kan um kan khua kan thawke ning kan chim zong ah hin Laimi bak khi kan si lungler in kan rak ra tina hriang khan a ka pi le ka phu um tina chun cung in kan ra tina mah lawng te tlangpi in ka ra tina cu bantuk lawng te cu kan si i chim ka duh mi cu mah kha hika he ka pawi te hna hruai leo chan Siadu kam te hna kan a kan hruai lio chan ah ICCYC conference kan tuah hau ti kan pa le an rak tuah cu lio chan ah cun Hakha Thantlang in US cu mino cu pasarih te lawng rak kal kho ti si Hakha Thantlang in minung tampi mino tampi a thong deng bang in Lawngtlai khua ba an pan rat i civuin tuah tikah khan khaka um cangmi kan miphun hawi le vialte hna le unau vialte hna nih aw Laimi hi Lawngtlai te lawng ummi kan rak si ṭung lo. Mino tampi an hngal ti lo ma khan philh cang. Tawinak kan chim si ahcun India ram in Laithlang rat cu an huam lo cu nan theih kan ceu kan theih ceu ka si. A ratnak zong ka sullam lo. Sihmanh cun kha vialte minung nih Australia in America in Europe in Laitlang kha vialte nih kan van rat hnawh hna kan kal hnawh hna tikah aw laimi phun pe kan si hi ti kha an van fiang e cu nun cu tu hi khrihfabu zongah lai hlabu in sa ṭhan lai bible cu he chutin rel e upa hna cu lai ca an cong ṭhan mino tampi zong he atu he a thiam lomi an tam deuh an cong tlumah ti kha chim ka duhmi cu se cu caan tutan kan kal tik zongah lawngtlai ahcun civui kan van hrong hna e Kai lawm ngai mi thil pakhat cu kanmah USA le rami kan si caah khan kan kir lai te ah Lawngtlai in nutung pakhat in bia kan ruah le tutan nan rat cu kan i nuam tuk kan i lawm tuk kan i lawm tuk a kan ti le cu zeidah si ti si ahcun tutan ah hin ram a buai tuk ca hin laitlang lei dun cun a ra khomi khan tlawm deuh ram buai tuk lio caan si umkal har tuk border an si tuk cu caah cun laitlang le rami tu hi cu za le somli somnga rong an ra kho a za ke a thong tiang hlan an tling kho ti lo sihmanhselaw US ah tampi kan rat tikah khan cu nutung nu le chan aka ti mi cu ka fapa nih hin aka chimh ti ka nu ka nu aka ti le long tlai ah tutun han zeidah a cang zei thla um aka ti te ya aka ti le bazar ah hin ka kal tikah hin siang kai kai thuah pa ah hin motor ai chok nan mi an tam tuk ti motor ai chok nan mi an tam tuk la cu lawng si loin khan bazar hrawnghrang ah khan lampi kai chuah ah hin mirang holh a holh mi tam tuk ka hmuh hna ti an mirang holh a ṭha tuk le khuazei ka rami lan si hnga ka ti le a ka ti ti le va cu ngakchia tiang nih khin pumhnak ra kholom ci vuira kholom i ngakchia tiang nih khan lawngtlai tu can kan kalmi cu an rak theih an feel khawh ka ti la cu mirang kan kai hlan si ahcun maka ka si le bawipa nih thluak kan chuah bawipa nih lama kan hruai a thil tha le tampi kan tuan khawh nak ding caah thluak kan chuah ngai ngai ti kha tutan nak kan kul ton nak kong zong ah cun nan sin a hrom ka duh kan duh mi hna cu si la tutan na hin keimah nih kan mu ka ton mi tampi laka chim ka duh mi cu laitlang kan va lut longtlai zong a tampi kan kal mizoram sining tampi kan van hmu Cu tikah cun ka hmuhmi thil tampi a um. Kai fiangmi thil pakhat cu zeidah a si ti si ahcun nangmah le keimah nih kan zuanhnawh hna hau. Nangmah le keimah zong hi kan tlun deuh hau. Nangmah le keimah zong nih hin USA ah Bawipa nih a kan phaktermi hi a sullam cu zeidah a si ti hi kai fiang chin lengmang. American ram hi tluk cawhnuk le khuaiti khuaiti, uh, khuaiti, khuaiti cu a luannak hmunhma kan phak tikah hin Laitlang ah kan kir ve lo, Laitlang sining kan hmu lo. Ramdang ah a harsa mi hna sining kan hmuh lo si ahcun nulepa hna ulanau hna American ram hi kanmah ca kanmah ca keimah ca ti lawng te nun chin lengmang i a donghnak ahcun Khrih he hlat chin lengmang mah duhnak ronlennak ah kan um cang ti kha cu kan theih dihmi si sihmanhsehlaw ka laitlang sining kan hmuh ṭhan ka van teh ṭhan tikah hin a fiangmi cu hi vialte thluachuah a kan pekmi hi zeitluk in dah a rak sunlawi zeitluk in dah a lian ngan ti hi a thar in bawipa na kan fianter ṭhan cun cun lawmhnak nun hi tam tuk thinlung chungah bawipa na kan pek ṭhan a tlungmi vialte zong le cu an hmuh an tei bak ve ti hi keimah ka hmuh mi si kai lawm tuk bawipa min ka thangthat kan nau le vialte hna kan khrihfabu kan nau le zong si hna seh CBC sin a tlungmi khrihfabu dang kan nau le vialte zong jun thla kan tunpi mi hna chin le process kan tunpi mi vialte kan nau le vialte zong an thinlung le an hmurka an mit awa a lang bak mi cu cu si cuni chan fian mi cu o bawipa na thlua kan chuah mi hi a tam tuk hi te a luan pei luan hi keimah ca lawng ah si lo bawipa nih hin ṭuanter ding tam tuk a ka neih bawipa nih ka nunnak a tinh piak mi American ram ah ka rat mi tinh piak mi bawipa nih a ka neih ti hi zakhat ah zakhat na fiang le ma cucu keimah zong nih hin hi kan tuah mi chungah kei na cun mission kan rian kan ṭuan ko tiah ka ruah le cucu cu keimah zong hrom kan duh mi hna si i cu ca cun hmailei zongah Khrihfabu zong nih ma cucu philh hna hlah u sih hmailio kan Khrihfabu zong nih thazaang chuah chin hna usih ti kha atu tiang zongah thazaang kan petu nan dinak cung zongah kan i rom tuk bawipa nih a lak siter hrimhrim lo ti kha tuzan lei zongah hin nan sinah van hrom le van chimh kan duhmi hna cu si thawngṭha lei ah hin ka van kal pah lai i cucaah cun a thawngṭha kan lan tiah van chim ka duhmi pakhat khuate ah kan tlong i khlualam ah kan riak tlangrua kan riak hriphi ah kan riak sau tuk cu kal u si ti cu kan duh ngai sihmanhsehlaw kan caan nih a kan sat lo caah khan kan kal cuka vialte cungah cun hi kan kan hmuh tongmi hna zong cu sunglawi tak in khin laitlang lei cun USA tlungmi kan si caah kan kalnak kip ah hin vok a kan tha an hmai hi khah an si lo la cu ah cun mino kan tlumi a tha tuk tinak cu culture aidannak kha tampi kan cong culture tampi aidannak kha kan cong Laitlang lei i kan kal tikah vok thah te hna hi zeitluk in dah a sunlawi ti bantuk te hna zong kha kan van teh a kan dawt ning an neihmi vialte hi a kan hrawmh zusa kan ti sapher a kan ti a phunphun he an neihmi vialte a kan pek dih kan kalpa in kan nuam tuk le ka hawipa siamo set lebang na chun ah zusa sum nga hai kan kalnak kipa kan tha ai ti an ni cho tuk lai le chu zusa sum nga cun bal lo til ai lop nak kamo la zusa thau tuk atho tuk ti kha ba de khai chim tu da ka chu la american hol ti ko si american lai hol in le ma chu zong khai chim tu nak chu kan nun phung le kan culture ai dan mi ti zong kha ai do tuk tia kro ma kha kha kan i dan nak te kha american lei kan naw le kan an chim mi kha le lai tang le bia fang an man ko lo zong a kha kha kan i dan nak te kha ai do tuk te ke chu ka mu mi ka si lai cu cu kan i nuam ngai ase tiang kan ni inn pakhat ah kan kal le cu lai le inn cu nan thei bantuk khan choka cu innpi he dang tein sak si kho maka si le choka le cu lai le cu thing in khan mei kha kau se mei khu kha zam a cungah khan sa kha an pherh mei khu kha zam tikah inn cung ci te an nak vam hna zong kha an nak mei khu na zel ka hoi pa mo san na ai tho la in in an choka pa kan kal ai tho la zo zo la a nan hi nan khang mo ya nan nih nan khak mo ti na le in nei tu ka ni chu tu ya kan khak la le ya anak vir ko te ti le ani chuak tuk la ka alung fiak la o kan khak ai ti rop hla se kan ila kan khak ati le kan ni la tin kan kal na ki man kan ni nuam ngai ngai kan ni pa kan khek pa zu sa sunga na kan tha ti chel na arsa sunga na kan tha ti chel na Cucu kan i nuam ngai. Laitlang kan tlung le kan tlunnak pa khote pa ahcun zan kan ri ahhin upa na cun khat lak cu a kan leng. US kong kan in hal hna lan tila kan halo kan ti hna le a kan hal ding mi ahhin Laimi kong ngakchia pawl meno kong hna lam a kan hal la tiah Donald Trump kong lawng nih kan hal. kan kalnak kip ahhin kanmah nak kan Donald Trump kan rak se unsa deuh. kan hel ti hlah sa sang se CB se se kohnar kan hel ti soka hel hel ok kan thelo an ru at le tuang hen zo tuang hen zo la kan hel than ko ne nan dumi po ko ti than na chu ti chun kan kal le an ka hel ka phak na kim kal mi chu Donald Trump kha tamra sang le kol ram cha zai thatu la ti ba kha si mit ong lai kha atu hi a thuat hlan ti le si maw ka ti le ka lu hi kai kheu pa kan hi chuak pa ka le hna kha a sining te khan ka le hna le an lung si sai lo an du ni kan chun si min ong lai ka tu pak kha tu kha ronald trump na la le a kut bakan arot la le aban bakan rot la le tu ka thong ka khak la ti ti rong khera ti phun phai kha an ning ni chun chim se ti bakhan ka du le kha ta ka chu asi lo mi pi ka chu chim rai ka se lo ka ti le kanon nok chin na la ka ti le kan in uam ngai cuti cun kan kal i laitlang khuate kha te khan kan um le kawlram rambuai le raltuk ding nak chama in kan kanmah election kha an rak cuan do ve an lung chung rak um tuk ka hei chim duhmi cu zeitluk in dah american ram an rak kan bochan ti kha a fian nak ka si le us rampi zong khan i bochan tuk ral kan tuk lio si tu lio si nih nan thei di kha si le tu zing hna kan cu otro tlang lak ran ti kha kan van thei le cu zong cu kan tlun chua ma lio pi kan chun otro tlang hna kan sung than than tlang hna kha rakap nih hin palek zung tiang bak an phan cang su palek zung tiang tiang kha rakap nih an van la than tikah an tha chia ngai ngai mipi zong an tha chia tu kan ralkap hna zong thi khoi an tha chia ngai sihmanhselaw ka war ngai mi hna cu lungthuan an pe ral tuk si sung rai um sung chan um tei chan um kan tuk than hna la ti kha an mah zong an chim peng la cu cu sele ke chim dunak cu american ram kha akan bochan ning hi kru har si la cu cha cun an ma zong kha thazang kan hei pek hna nan tha chia lau kan ti hna la tu zong cu kan um liao ah hin thlualam na tlang ro thong hi kan kan kan le liao ah hin zan fatin te hi zan mui laka hin drong in he chat tia auto tlang ka bom an thlak la kan ra ka pol zong ka thang chut ngai na a ku war ngai na tampi an neihchia nih a tlinh lo sihmanhsehlaw an hmuhmi an cawnmi an i palhnak zong tampi um kha chung khan thazang an la ṭhan Isaiah sawm li ah kan ti bantukin mino hna zong tlangval ṭhaṭha hna zong an lungdong caan um an thazang a dih caan um sihmanhsehlaw bawipa ai bochanmi hna cu an tho ṭhan an dir ṭhan mupi bantukin thazang an la ṭhan i an zuang ṭhan ti bantukin khan van ah an rong cu an thlah ṭhan i an bom tulio i an hmanmi cheukhat hna cu KG hlei nga a ritmi bom an sen ti le thiar pep hi ngo bak hi si he phei tia thiar pep bak kha ma cu cu bom ah an ser a ngan tatak hi si le cucu cu tulio caan ah an ser khawhmi si i an ṭhangcho ngaingai le an ral zong ṭha ti kha chim ka duhmi ka si le kan um lio zong ah auto tlang cu an ka cu ma e tuzing bak ah khan karat lai ah thongpang ka van hmu auto tlang lak cang ti kha tuzing ah daylight ti ah khan kan mah le daylight ti la cu te kan van hmu than mi ka si le kan ralkap hna zong thla kan campiak hna an kal na an hmun ma ti ah mai bik tiang bak he kan va phan e zai kan tuah kho lo zong ah USA le amino an ra kan um nak hmun ma ti ah an ra kho ve hi tiang ti kan phan timi ning hin an thinlung thazang tal hi ṭhawnnak tal zeimah zat pe hna seh kan ti i ral na tuknak hmai bik tiang bak hi kan va kal e thla zong kan campiak hna ti kha ka hin kan ralkap hna sin zong van chim ka duh lai le khote ti zong su an har tuk ko simen selo tlang tlang rian ti kan tuan tlang lo te kan tua ri kan um leo che facang an tuan di ka te ka se phor di mi anum phor ri lo mi kan um le zu sa tu chu khim lak chun kan kal nak ki po chun a kan pek e kai lebang cu kai lom nga e chapo pa an ka timi cu ah tu jing lebang cu zu til dur kha dur baka e kai tina zu sa kan pek ve a thau tuk la mo la thi deng khan kan motor mong po hlei jong cun chapo kan sai pa na kan ni kan khek e lai le sining te chu maka ka city kha ban chim ka du e a ngai chia ngai simi tu chuan kan ram athat lo cha uknak achia tuk cha a siang han kan kal nak vialte chan chon nak dik mun ma kan mino na ni fimnak an cawn i hmai le ram le miphun ca bochan awk tlak sibawi sibawi ṭha hra se na se nurse hra chuak hna se engineer ṭha hra chuak hna se timi kan si ang pawl kha tu cu kaang di tu cu meithal kuan lawng te se bom thlaknak lawng te se cungci hi hi bantuk cungci zong ai bau di aman di cu dir hmun ah cu kan um choma liu se sihmanhsehlaw khote ah he chati ah khan khopi khar thantlang cu kak ni cha khote ah anmah le si khawh ning cio te in tang hra tang ve ka tiang he khote tampi an kai kho thlualam in tlangruan hripi tiang an kai khawhmi ka va hmuh tikah kai lom taktak khi si la cu zong cu bawipa na lam a hruai hna e ma ti cu an dir mun se he chatiah an har ngai si man selo kan sining vialte ṭhanchonak democracy a kan ram ṭha la kan timi ruahchannak kha cu tu leo chan ahcun a tlau dih kha si ko kan kir ṭhan gas rak man i gas lung thu in mei kau chan ah khan thing kan tik ṭhan tu leo cu mei khu lakah thing kan tik ṭhan mei khu lakah bia kan i ruah cu dir hmar ah kan phan than he chatia khosik laka khote ah cha kan chong than i sia sia ma iza lo te kha chu chu kan dir mun se ti kha he kan van sim ka du min chu se chu chan chun thazang chuari ko hnaw se nula pa hna kan bepi tuk nan ba kan ba ko se man selo kan ma tluk te kan ba ve kan ma tluk te in anu zom ve ko ti kha nan ma sin zongah hin van chim ta ka du mi ka se mai le zongah kan ram do thlan dang ha ding cha in thazang chuat hnaw si i funtomnak lei simi paoh hi kanmah zong nih thazang pe hna usih CNF le CDF zong an sining ka zo i ka va hmu dih hna karong zong raka pawl zong bia ka ruah hna cunglei ah upa upa pawl hruaitu he zong bia tampi ka ruah hna a fiangmi thil pakhat zeidah a si ti si ahcun US lei mipi kan biapi tuk USA nu le pa hna nan biapi bak Khrihfa upa ṭuanmi lawng si lo tu lio caan ah cu khua lei zong thazaang nan chuah kan chuah cio nan theih dimi si a ho paoh hi kan biapi dih a biapi tukmi te ka lung chungah um tukmi ka chim hrim lai ka timi kha tuzan lei ah hrawp kan duh hna Bible ca ka rel dingmi zongah Jesuh na kan fialmi zeidah si ti si ahcun kei cu vale ceunak phortu ka si tiah kan ti Johan thawngṭha dal diatnak a cal cang hleinin a kan hmuhmi cu Jesuh nih kei cu vawlei ceunak ka si keimah a ka zummi paoh cu nunnak ceunak kha an ngei lai i muihnak lakah an vai lai lo a kan ti. Philippines ngan pahnih zongah kan relmi thawngṭha kan hmuh i hi tluk in hrokhrawlnak le harsatnak in dinlonak i a khatmi vawlei ah hin van arfi bangin nan ceu ding a si tiah cathiang nih a kan fialmi a si. cu ceunak rian phor ding ahhin aho paoh nih rian kan nei ti kha tu zingah chim ka duh ka bia a tlau lai sual caah van chim ka duhmi cu zeidah si thil pahnih te pakhatnak ah tu lio kan dothlannak ka ding caah hindu le pa hna kan biapi dih Khrihfabu zong he chati thazang kan chuah kan cul cang khua lei zong he chati kan cul cang pumpak zong nan cul cang kan cul cang cio Laitlang kan ka tlun ka ngaihchia tukmi thil pakhat zeidah si? Ramdang lei nih US lei lei cu in tangka chawva kan nei, aw an kan nei kho, Laitlang lei kan bawmh hna a ṭha tuk. Sihmanhsehlaw cheukhat cu kan bawm hna kan ti i kanmah nih duhning si seh ti kal seh ti kan duh tuk caah Khrihfabu ai cheumi an tampi. Khuate tampi ka phan, Hakha peng cu ka kal kho lo, ralkap nih an um caah hohmanh kal ngam si lo. Thantlang peng doh kha kan hmuh khawhmi kan tlawnlen khawhmi cu si. Khrihfabu tampi na cheu ka ngaihchia tuk. Khuate tampi na cheu ka ngaihchia tuk. Cucaah cun US a ummi mipi hna nih kan theih dingmi cu Laitlang lei ah kan bawmh hna tikah bawmh hna ding a si. Sihmanhsehlaw kan bawmhmi hna thil nih hin funtomnak a chuahter maw? Silole ṭheunak cheunak dah kan chuahter ti hi biatak tein khua kan ruah hau. cucu ka hmuh tikah kai lawmh lo ngaimi thil pakhat si la cu ca cun chim ka duhmi cu hika zongah nan sinah cah ta kan duhmi hna cu khrihfabu lawng kan biapi lo khua in nihin ni caan ah kan cawlcanghnak tampi rian kan ṭuanmi tampi pumpak zong chiako rian nan ṭuanmi tampi lai thil ṭha kan ṭuanmi cu tuah ko hna usih ngol hna hlah usih tuah chinchin hna usih sihmanhsehlaw ram ṭhan chungnak ummi kan si Pathian bia in ai tlaih ding tiah American cu a kan cuanh tuk tu lio can ahcun biaknak lei hruaitu he bia kan i ruah pastor bia kan i ruah USA lei melo kan in bochan tuk hna kan ti upa he bia kan i ruah USA lei kan in bochan tuk hna kan ti cucu a kan bochan mi cu kanmah zong nih hngal hna si ti ka chim ka duh cucaah cu kan rian hi an harsatnak bawmh tiang lawng si hrim hlah seh kan tuahmi thil ah Khrih nih a kan fialmi rian i tlaih zungzal hna usih kan thinlung chungah cu philh bak hna hlah usih cucu kan philh sual si ahcun minung thangṭhatnak minung porhlawtnak minung nih kan tuah menmenmi si bawipa ai lawm lai lo cucaah cun kan tuahmi thil poah hin bawipa ṭihzahnak he bawipa nih a duh maw thlacamnak te tuah hna usih anmah ca remnak cu a tertu thil i zuam hna usih anmah an rem lo hmanh ah kanmah tal nih khan remnak lei ah lam kawl piak hna usih ca he chatiah thazang chuah hna usih law thazang cam piak hna usih cucucu an sinah cheunak phor cu a si ti kha chim ka duhmi cu si cun pahnihnak ah zeidah si ti si ahcun ah kanmah hi aw an tampi kan neih caah khua thukpi kan ruah lo si ahcun mi a ṭhancho ter khotu zong kan si ruahnak ṭha a pe khotu hna a cheu khotu hna kan si cun khattelei kan zoh ve si ahcun kanmah nih ruahnak a ṭha lomi a dik lomi kan neih sual si a tenau tukmi kan neih sual si ahcun khakha zong kha kan chawt khawh hna khakha zong kha an i cawn kho ve american i rami kan si caah kan bia kha an i lak tuk kan bia kha an ṭisa tuk an upat tuk la cu zong cu cu caah cun kanmah he kan biapitnak hi hoi hlannak zong in tatu hi kan biapitnak hi a ngan deuh ti kha chim ka duhmi si La cu chan aho paoh nih thinlung pipa nei hna usih ruahnak kau nei hna usih ruahnak thuk nei hna usih bawipa nih a kan duh piakmi thil ti kha hi kan tuahmi thil hme tete zong langhter hna usih law cucu bawipa nih a kan fiami thil a biapi tuk ti kha chim ṭhan ka duhmi cu si pathumnak ah langhter ka duhmi zeidah si ti si ahcun tulio kan dothlannak ah nan theih kan theih dimi si Khrihfabu zong a ṭhan awk kan ṭha lo Zeitihmanh in hohmanh nih ai phet chem khomi kan um lo ti lio caan ah kaltak awk zong ṭha lomi si kan thok cang kanmah kan kaltak hna si ahcun an dih bak tu lio caan ahcun a zeitihmanh USA le nih hin ei le din zong tampi kan bawm hna cu mu nan theih cia ka si i kan theih cia ka si ko hriamnam lawng kan bawm hna lo ei le din tiang zong i kan bawmh tuk hna ni ni kanmah ni bawm hna hlah usih law ral kan tei lo hmanah kawlram rangkap nih hin meithal in vanlawng an bom a kan thlak lo hmanah meithal a kan kah lo hmanah mangṭam in a thi ding bak kan si tu lio kan dir hmun su tlanglo dir hmun in kan puak kan cawm kho lo si a fiang tuk zeite hmanh in tlanglo facang na kan cawm kho lo ei le din kan za lo tika fiang la cu cha cun chim ka duhmi cu cu dir hmun kan si caah hin hmailei zong ah hi dothlannak ah a biapi tukmi cu CDF CNA kan ralkap vialte kha a support mi riantuantu USA a committee vialte zong kan biapi tuk khua thuk pin kan ruah hau kan mah nih kan thok mi si kan mah nih kan bawmh hna timi lungput kan neih peng rih si ahcun funtomnak ah zeitik hmanh ah kan kal kho lai lo kan kal kho man ah kan kar hlan a nuar tuk lai kan kar hlan he ai hlat tuk ding kan si la cu caan hi ka le um mi bawmtu vialte supporting vialte zong nih hin Laitlang lei kha i funtom u ti hi kan rian bak si kan chim hna ding si. Kha nan ruan ai khat lai lo kan ruan ai khat lai lo a har mi thil tampi um ko lai kal ta kan tampi um ko lai sim hman sia law hmai le aju kan i funtom hau hmai le aju hmun khala kan kan kal ti hau ulanau kan si kan i dawt hau ti kha kan mah hin kan chim peng hna ding thazaang zong kan pek hna ding hi na hi ni cana chu kei a biapi cem ti ka ruah Reverend Tok, uh, Tok Lian Bawi nih civui zong ah a kan timi civui kan tlangtar zong cu pumkhat ah we are one romangan hlei ni a hme panga kri a pumkhat kan si ti kha civui zong ah ICYC zong kan tlangtar si e Reverend TABCGS Tok Lian Bawi nih a kan timi tha tu ka timi cu a kan chimmi tu leo chan ah chun ta chun a pekmi tawi tein kan throp hna lai e Tulio chan ah tahchun a pakhat pek kan tu mina cu kan dirhmun hi zeidah si ti si ahcun ramdang ummi le ramchung ummi kan dirhmun cu a ti i movie pakhat a tahchun cu a tahchun mi ahcun zeidah si ti si ahcun Mirang pa le minak pa kha thong an tla ṭi a ti cu thong an tlak ṭi tikah cun cikcin in an kut pakhat ve kan khih hna ti thong tlak hna cu an zam e tawinak ka chim si ahcun an zam palek ne an dawi hna luatnak khan duh veve an duhmi cu luatnak ka si sihmanhsehlaw minak pa zong nih khan a tli a ṭhawn deuh tikah ka tli deuh ti ti zongah khan mirang pa a ngah lo si khan cun cikcin he khipṭi mi an si caah khan amah lawng cu a luat kho hlei lo horkuak an tla horkuang kan chuak la an ti mirang pa nih ka chuak kho ti ko zongah khan minak pa amah he ai khihṭi mi pa kha a chuah ve lo si ah khan cun a luat kho hlei lo dongah an tli tlanglong an doi tlanglong an cung an kai khawh sia kan cun rakap sin in khat pelek sin khat azam kho ding kan si khodang atli kho ding an si sihmanhsehlaw cu ahcun an tli i an tlik pa ahcun a hawipa minak pa kha meithal an hon ka aliang an khen atli kho tuk ti lo ahma fa mirang pa cu tli kho tlanglong cung cu kai kho sinan a hawipa kha tlanglong cung kai ding an he chatia abom nain a hawipa kha ahma fa chang tik aba tuk tik akai kho lo cu tikah cun tu awtha ti lo le a zuang ṭhan ve le amah lila zong tlanglawng khan a ṭum ṭhan a ti le mah cun an pahnih in cun tlanglawng chung cun an ṭum ṭhan le an hma he in cun an i kup ṭhan hei ti le cu ni cu langhtermi zit a si ti si ahcun hi ni caan ah hin ram thumnak ummi ram leng ummi le laitlang ummi atu lio kan dir hmun hi zei kan tuah puah hin hmun khat a kan kal ti lawng lawng kan luat kho lai cucu Raymond Tawk Len Bawi ne kan chimmi si a ṭha tuk tiah ka ruah le cun nulepa hna zong tuzing zong ai hrawmh kan duhmi hna cu cu bantukin cun kan pahnih in kan biapi cucaah cu kan biapimi thil pakhat ah khan a ṭha lomi thil lei ah khattelei zong nih khattelei zong nih hruai si ahcun kan pahnih in kal ding kan si USA lei zong nih a ṭha lomi lungput a bi tukmi thil lungput kan i neih sual i kanmah kanmah timi lungput i kan i neih sual si ahcun khattelei kan hruai khawh ve hna mi si Laitlang lei zung ah nihin ni can ah hin hruaitu hna zong nawl ngeitu hna zong ram uktu bawi hna zong nih hruaitu hna zong nih kanmah kanmah peng kanmah khua keimah ca timi lungput nih hin laimi ah kan hrawh tuk khuaruahar bak si ma cucu ka ngaihchia ngaimi thil pakhat zong si rih ka ruah tikah zeiruang dah singah kan harsat tuk ruangah si ko ti hi phi ka chuah sihmanhsehlaw ka harsatnak chung khan kan chuah khawhnak hnga ding ca hin USA le in rian kan nei bak atu ah hin kha harsatnak um ti lomi nangmah le keimah nih hin rian tampi kan nei thazang kan pek hna ding a si thla kan cam piak hna ding si pathian bia in a herh ning in he chati tiah thazang kan pek hna ding hi a biapi tuk ti lio caan ah hin cuti kan tuah lo si ahcun din lonak thil ah tu hi kan pahnih kan tla kho ṭhat lonak thil ah thil ṭha kan tuah kan i bawm kan ti zongah kal kho a fawi te India ram nan theih dihmi kha si India ram lebang cu khi zei kan ti hnga ziknawhnak le hrokrolnak le i theihthiamnak lawngte he a khatmi vawlei si ka khurwa baka her ka tlon len ahhin kan nun re thei bikmi cu zeidang si lo taksa i kan batmi kan re theimi si lo India ram kai chawva i na le hmuh a tam khawh ning pakhat le pakhat mu khi i theihthiamnak a tam ning le dinfelnak a tlawm khawh ning le thlachiat an ruah lo ning nal khawh chung nal i ilhannak lawng te kha si ko cu cu an zia bak khi si le keimah nih cun vale cung democracy ram ah cun aniam bik an si ka ti keimah nih cun le cu cu si e cu caah cun kha ram hi ai tlai mi ummi kan si nun tampi ai hrawng mi ai cawng mi kan si caah khan cu chungin cu kan miphun zong hi luatnak kan herh ti ka ruah Cu chung zong cu Khrih nih a kan fial bantukin ceunak a phor u tiah kan timi hi cu bantuk ṭhat lonak, cu bantuk din lonak, cu bantukin minung sinak sawh in pakhat le pakhat na le bu in i theihthiamnak in ti i dinnak a ṭanh ti lomi dirhmun in kan um sual ding kha tulio caan ah hin kan har tuk caah kan kal cuahmah. hlan lio ca zong ka chim bantuk in khan tahchun na hatu lai tlang ah hin thong tha ne ka ka thau bak tia ka ruah mi cu kum zakhat khrihfa kan si chang hi ka ka ruah har tuk mi cu tahchun na ka la ning no thantlang peng ah hin chinlen council cozah te siagan pakhat kan nei hau an ti kan kan fa le hna ca khua pakhat kan tua lain ti te khua pakhat ne an du lo tlang pakhat kan tua lain ti tlang pakhat ne kan ma tlang society an du an i chut i takhan pakhat ne he chati an hlah cu pakhat ne he an tin thin hung mah cu zu luat pakan hau tu he democracy man ne vam hmu ma lo si kan ram he luat nak man hmu man usih law cu lungput cu ruah nak in kan luat khawh lo si ahcun tunai ka chimmi vai ramah kan cang la cu cu kei cu ka ngaih chia tuk te lai ma cu cu kan tlun ti ka han nang ma la keimah kan celh ti la lo India ram ah kha cu kan miphun an si lo kan ram an si lo kan ti khawh cu sihmanhsehlaw kan laitlang ah kan ram ah khati kan um te dingmi kan sual lai dingmi ka mitthlam ka cu na kan kai cu ka chelh ti lo tu hman in hin la cu caan cun ni ni caan zongah thawngtha nih a kan fialmi cu maka kha si ceumnak phor dingah kan timi ah hin tu lio caan ah hin kan laitlang ah kan sining a ka zo tikah Khrihfa kum zakhat kan si cang lai kan thinlung hi Khrih hlan dirhmun ah kan phan rih minung tampi Khrih thawng hlan a ratpi mi hlan dirhmun ah kan phak rih caah hin bitak tein thawng ṭha kan luh hau Laitlang lei zong ka ti ta pek bin ha HPA U director he kan tong Longtlai lei in U secretary bia kan i ruah CACC lei in upa hna he mino hruaitu hna bia kan i ruah anmah zong nan ti bak mi cu USA lei hi kan in bochan tuk hna an ti zeidang si lo Khrih thawngṭha nan aupi. Biatak nan aupi mi ruang han kan in bochan tu hna an ti. Nulepa hna, cutluk cun dawh kan biapit cu. Cutluk cun Bawipa na thluachuah kan pek hi. Cucaah Bawipa sin i lawm ko hna usih. Bawipa sin ah i lawm hna usih law hi kan kal cu mi lam ah hin hnu lei ah kir ṭhan ti lo in hnulei ah kan zoh ṭhan ti lengmang si loin hnulei kan bawmhmi hna tu kha hmailei ah chuak kho ve ding in Khrih nih a kan fialmi rian ah hmailei mission rian ah ceunak phortu ding rian ah hin kan tuah ding ah hin nihin ni caan ah hin hmailei thazaang chuah hna usih Bawipa nih lam rak kan hruai seh ti zong kha chim ṭhan ka duhmi si na cucaah cun tunai ka chim bantukin cu bantuk dirhmun an um caah hin anmah sin zongah ka timi hna cu mino kan biapi tuk hi ka ti bia kan ruah mi amu an mah zong an ti la cu ca cun US area zong ah kan chim voi zakat kha su cu he ka cung ka chim tuk cang caan sia chung a chim tam tuk nan ti men lai na in cu diar mun in kan luat kho na kha ding cha cu thin lung ruah nak khru aning in chun luat nak kan si kho na kha ding cha kri ne chun kai chu valei ceu na ka si akan ti tunai akan feel chang mi ka si Cu lawng cu dang gaa le ti ngan panga me pakhat a kan timi cu miluat nan si cang a kan ti kha. Miluat nan si cang ca nu le kir ṭhan ti hlah u a ti. Cu luatnak kha cu hmai le ka lu a kan ti. Kha thinlung vianak ruahnak vialte kan luat khawhnak hnga ding caah cun kan biaruahnak zong ka timi hna anmah zong hi kan timi cu mino nih Pathian bia kan rel deuh hau. Mino nih Bible study kan tuah deuh hau. Hla cawn menmen, i pum menmen, a ngah lo, a zeiti hmanh si kho lo. Khrihfa kan sining cu caah cun nuam ngai zangdam ngai in kan si chung paoh cakei cu kan luat kho lai lo ti ko cucaah cun pathian bia he American zongah kan Khrihfa zong ka chim voi zakhat ka si kha mino hna zong Bible study hi dai khlang bak hna u nubu hna zong nan thok kai lom tuk pehzul u thazang chuah u i lom u kan miphun luatnak to si te lai cu Khrihfabu zong nih hmailei zongah cu thazang chuah chinchin hna u sih Pathian bia tampi kan hngalh i Pathian bia nih a kan ciah i kan thinlung kan ruahnak zong kha ah hitin thil sining a si ko ti kan hmuh sihmanhsehlaw aw cu lak zongah cun Pathian bia nih a kan chimhmi tipei um kha ti kha kan thinlung ah a um lawnglawng kan tuk aw hmailei caan ah khan ceunak taktak cu kan thawt khawh lai cu cu si chung lo i pumh lawng a pum men sawsawh pathian bia zeihmanh um lo na thinlung chung zong bible ca zahmi zong ngeih lo bible ca hngalhmi theihmi le oh pathian bia kan chimmi ti zong kha kan thinlung a um lo si ahcun vawlei tukforhnak a tam tuk ti lio caan cu dothlennak le tukforhnak a tam tuk dothlennak le ramuknak le ahin nawl ngeihnak cu cu tu lio kan tukforhnak sang a ngan bikmi si keimah atinak nawl ngeimi ka si ram caah tam tuk rian kai pe sang thisen chuami ka si ka nunnak ka tham dih cu zan keimah ka ruah ning keimah ka sining ti kha tu le chan ah tukforhnak a ngan bik tiah kan cun ka ruah CNF kan si CDF kan si PDF kan si hruaitu kan si tukforhnak a ngan bik tiah ka ruah mi sin hi ni chan ah biaknak lei zong ah ka hmuhmi cu ngai si tukforhnak ngan bik mi cu khatale ah AG khatale ah believer kan ti khatale ah chet on the rock kan ti baptist kan ti presbyterian kan ti methodist kan ti laitlang sung amo kha lungput vialte kha kan lut bak lo te kai chu ka ruwa ko tuk for na asang tuk chu chim ka du mi chu se da si krifa bu tiang zonga khua pakhat zonga bu pakhat pakhat kan lak zonga khan ani kani ti kha tam tuk an i zuam hna cu hmante chim ko law cun laitlang ah cun an tha chue lai ka ti i voikhat voi nih ton ding ma cu va sik vir hna cu tha lo ka ti sanan a fiangmi cu het in zuam hna cucu cu kan zoh tikah hin khrih nih a kan duh piakmi si hnga maw ka ti ka lung chung tein cun aw ka ngaih chiang ai sihmanhselaw rian tampi kan nei timi nih thazang ka pek ṭhan rian tampi kan nei le cu can tukforhnak pakhat ti a ka ruah biaknak lei hruainak ah He catia Khrihfabu hi a ṭanh lawng ṭanh Paul na ti bantukin khan Khrihfabu hi palh ṭanh in ṭanh khawh a si hi tiah Paul nih a kan chim kha mu. Kha bantukin hihi ni caan zong lai tanglei zongah khan kan palh ṭanh i ṭanh kha tu lio caan ah kan dir hmun ah tampi um tiah ka ruah. La cucaah cun nihin ni caan zongah chim ka duhmi cu kha chungin khan thinlung put a ṭha domi a thuk domi bawipa na kan fial taktak mi ceunak a phortu ding kan si khawhnak ding caah hin Khrih ah pum khat kan sinak kan phil lo hau bawipa na kan fial taktak mi kan hngalh hau pathian bia thukpin kan lu hau ti kha a fiang tukmi cu si cu hlei in cun ruahchannak kan nei lo ti ka ruah ko bawipa na kan zaangfa e American ram zongah nihin ni can ah cun kan nih cu laitlang lei bantuk in he ti ai hngar i ai zum de kan si ti lo cu Bawipa na tling kit khat a kan pek dih thluachuah a tam tuk a kan pek motor an mong a kan i mong kho ve wang har len vai sik ding zeihmanh kan nei lo ne ni chan ah cu caah cun nang la kei cu kha kha dirhmun ah kan um cang vale le in tukforhna kan timi kha kha bantuk pawl kha nang le kei cu kan tong lo ne ni a kan ni kan ton mi tukforhnak tu cu keimah etinak lungput Pathian kaltak i duh zalong tak in kan um lai timi kha kan nih kan tukforhnak kan bikmi cu si kan chim tuk cang caah ka chim ti lai lo i kha kha kha kan nih cu kan si cang caah kha bantu atong cuamah mi hna kha nangmah le keimah nih Pathian bia in thazaang kan pek hna ding si nangmah le keimah nih Pathian bia in he chatia lam kan hmuhsak hna ding kha nihin ni can ah kan cathiang nih a kan fial mi ah kan hmuh khawh mi cu si Cucaah cun Philippine dal hnih chungah khan ka van kal ṭhan lai i hika cathiang nih a kan timi cu hrokhrolnak le ṭhatlonak a khatmi caan ah hin sualnak ngei lo le a thiangmi si u law Pathian fale bantukin nung u a kan ti. Pakhatnak ah nun kan hrawmh nakhnga ding caah cun nulepa hna nangmah le keimah kan nun hmasa hau. Cu nun cu kan i biatak ding sin hi ni caan ah hin Pathian fale bantukin nun tatak ding kha kan i biatak ding si. nun ah ei biatak ṭung loin saya ṭuan bantukin kan va chimh len hna si ahcun American rami an si ti lai ah kan upat hmaizah nak chekhat an ngaih men lai nain caan tampi kan kal tikah kan nun a um lo si ahcun kanmah lila nun hrawk tu kan si kho cucaah cu kanmah nih kan nun bi si ahcun kan kal tikah mah te khan umu kha te khan umu kan ti hna lo zongah kan nun an hmuh tatak tikah cun aw mehi pei khrih nun hi si ti an fiang te lai cucu cu kan mission a si ding si Khrih nih Mathai kul le riat cungah a kan fial takmi cu cucu si. Changhleiruk na hon pehmi cu an lakah arfi bangin ceu u tiah a kan ti. Cucu ceunak taktak timi cu si. Civui lak zongah civui ah caan tawi tein ka pek i minute pahra te devotion te ah ka hrawmmi hna cu sita si ti si ahcun Laitlang sining ka zoh a herh ko tiah ka ruah i ka hrawmh tami hna cu muihnak le ceunak kong ka chimh hna. a muihnak vialte khi kan mitthlam ah cuanter hna usih law zei bantuk muihnak paoh khi ceunak nih a tei khawh lomi a um maw ruat hmanh hna usih a um lo cu zei tluk a mui komi zong khi dah mei kan ceuh si ahcun ceunak nih a tei dih cucaah cun van le vawlei serhlan zongah muihnak an ummi si bawipa nih ceunak a pek ceunak bawipa a chuahter tiah kan hmuh Khrih zong nih hika kan timi cu Johan angan pariat ah changlei ni kan timi cu kei cu vawlei ceunak ka si a ti keimah he pehtlaimi po cu vawlei ceunak phortu an si a kan ti Philippi ngan pahnih cungah kan timi cu hi hi bantuk a khatmi vawlei ah hin ceunak phortu si u an lakah Khrih sinah nung law Khrih chungah nung law cuni cun nan nun ni khan ceuh hna se tiah a kan fialmi ka fiang ti kan hmuhmi si Cucaah cu kan zumtu hna zong nih hin nihin ni chan ah DCBC nulapa hna kan tha chia bak hlah usih. Kei cu makha ka hmuh tikah hin ka tha ṭhawng chinchin cu ka tha ṭung chinchin. Zeicahtiah Bawipa nih a kan pekmi mission kha dakaw, a kan fialmi rian kha dakaw, ṭuan ding tam tuk pe kan neih chinchin ti hi a ka fianter chin lengmang. Le cucaah cun zeitluk hmanh in mui ko hmanh seh, zeitluk hmanh atu lio kan ram ah hin har ko hmanh usih, khatte khatte le kan sim tunai ka chimmi vialte kha dothlennak lei zong ah siseh, Khrihfabu len biaknak le kan i hruainak vialte minung zatlang nun ah mineu hna siseh upa hna an lungput ah siseh an nunnak ah zeitluk hmanh in muihnak in va khat ko hmanh seh khat lo hmanh hlah se law Khrih ceunak nih a tei khawh lomi zeihmanh um lo Khrih ceunak nih a ceunak nih a ceuh khawh lomi zei taktak hmanh um lo muihnak paoh cu ceunak le Khrih ceunak cu a tei khawh dih ti kha tu zing zong an hrawmh kan duhmi hna cu si Khrihfabu zong nih mission tampi kan nei tu caan ah hin a donghnak le van kal u sila cu caah cun mino sin zong ah ka timi cu pastor vialte laitlang Europe Australia America Malaysia pastor vialte kan rian cu rian kan nei cucu zeidang si lo kan ram caah harnak ah kan bawm lai kan ṭun lai ti lawng si lo Khrih nih a kan fialmi rian taktak hi pastor vialte kan rian cu a si ka ti ma cu kan rian cu kan philh lo hau kan ram ṭhanchonak hnga ding caah harnak hnga ding caah luatnak hnga ding caah kan bawmh ko hna sihmanhsehlaw Khrih nih a kan fial taktakmi kha Pathian rianṭuantu pastor vialte nih cucu kan philh lo hau cun laitlang zok ti ta min ah cu sianginn ah cachimtu vialte Khrihfabu ah ngakchia cawnpiaktu vialte nan rian cozah zung ah rian ṭuan mi vialte nan rian hi ram caah ṭhatnak rian ṭuan lawng si lo cachimh lawng si lo cozah rian ṭuan lawng si lo cozah rian nan ṭuannak zongah sianginn ca nan chimhnak zongah sizung nan ṭuannak zongah mipi he ai pehtlai peng men an si cucacun Khrih nih an fial taktak mi hna rian hi nan nunnak poah nan tuahnak nan rian le nunnak poah i tlaih ve i chia u philh hlah tiah anmah zong ka chimh ta hna i cucaah cu kanmah zong nih rian tampi kan nei laitlang ah tuah ding a tam tuk tu lio chan ah hin kan khrihfabu zong nih mission i chiah hna usih ti ka duh cucu bawipa nih a kan fial bak ko tiah ka ruah chawva tampi kan nei ko chung kan nih thonghra thongkul thongleng ah nih rian tam tuk a ṭuan khawh ne ni chan ah hin inn le lo sakpiak le bawmhpiak lawng kha kan thluak um hlah seh nun thlen nun sersiam cu rian tampi kan nei rian tam tuk kan nei nihin ni caan ah hin hmailei zongah bawipa nih lam na kan hruai ko seh mathai kule riat ah kan fielmi cu canghleid ah kan fielmi cu vale hmun zakip ah va kal u law ka thawngtha va chim hna u ti a kan fiel chap rihmi cu kan chimmi kan cawnpiakmi vialte hi va cawnpiak hna u pa le fapa le thiang thlarau min in tibil va pe hna u kan ti kan ram zong hi nihin ni cer ah hin muihnak in a zelh cuahmah ko muihnak in a zelh cuahmah dothannak le kan ti zong ah cu ni cer a zelh cuahmah liu caan si kan tei la maw tei la lo ti a ho hmanh le kan chim kho lo ti liu caan ah taluk ne tu hi fak pin i tel selo kan sung kho li cu tu he kan tuah mi vialte a dih than kho cu tu he khatale ah Khrihfabu le si zatlang nun kan zo tikah muihnak ne kan zelh cuahmah muina nih a kan rak kan khuh hlah seh cucaah cun Khrih nih a kan fialmi bantukin Khrihfabu zong nih mission rian ṭuan ding tampi kan nei ko nihin caan ah aan ah kan mission field ah he cuti Christmas kan tuahpi hna a ṭha tuk Pathian bia kan chim hna a ṭha tuk Laitlang zongah muihnak nih kan ram tei sual nak hnga lo muihnak nih mino vialte na thinlung a hrawh sual nakhnga lo ding caah hin nangmah le keimah zong nih rian kan nei ceuter dingah ceunak phortu dingah hin pathian bia hi i tlaih hna u silaw pathian bia in thazaang chuah hna u si fak pin thla cam ko hna u si cuti kan tuah si ahcun hi khrihfabu hi bawipa a lawmhtermi kan si lai nangmah le keimah zong bawipa a lawmhtermi kan si lai kan fale hna caah thluachuah phortu kan si lai hmailei ah bawipa nih a rian a kan fialmi taktak kan ṭuan si ahcun a kan pek chin lengmang lai a kan chap chin lengmang lai hi tu ne kan sa lai kan tuah lai kan timi vialte hi bawipa nih tlam a thinter khawh mi lawng te an si a rian hi fak pe thei ko hna si ceunak phortu dingah bawipa nih auhmi kan si fialmi kan si i a bia a kan pekmi kan si ti kha tu chun ni caan ah kan dihlak ca kan i hrawm mi thawng hra si selaw kan biakmi kan pathian kan dihlak ca atharin thluachuah rak kan pek piak hram ko seh